Me dɔfo, ɛnnɛ da yi nso mema wo akwaaba soronko ba afidie yi so. Sɛ ne ne da a ɛdi kan a waba ha a, wada Roma, subscribe na bɛka abusua kɛseɛ yi ho. Mpanyinfoɔ se mekɔɔ bi, nanso manka bi deɛ ɛnyɛ. Ɛno nti wada Roma, wohwɛ video yi awie no, ma mente wo nka, ma menhu w'adwenkyerɛ Wɔ baabi a yɛkɔnkyire yɛadwenkyerɛ wɔ no. Ɛnnɛ da yi wɔ soronko kwan so, me ne wo reba abɛkyɛ kwan a mefa so a meyɛ m'ade dɛɛdɛ. Aane, saa ade dɛɛdɛ wei ne deɛ mayɛ bɛboro bosome nnum ni, na berɛ biara mede bɛyɛ aduane no, mm, ɛkɔ yie ankasa. Nti sɛ wohwɛ a, mewɔ green bell pepper, spring onion, carrot, gyeene, akakaduro, turmeric, ɛna kwawu nsusuaa. Nea enti a ɛwɔ sɛ wotumi yɛ bi ne sɛ wei, ɛne forɔeɛ kɔ, ɛne nkwan kɔ, ɔgye nsuomunam, ɔgye nam mono, wɔn a wɔwe nam tumi de yɛ aduane, nea wɔnwe nam nso tumi de yɛ aduane, Ɛkyerɛ sɛ wei, hmm, awuduro biara nnim, yɛmfa nnuro biara mfrafrae. Oburoni se, ɛyɛ natural. Ɛno nti, sɛ wopɛ sɛ wohunu a, me dɔfo, gye adwa na yɛmfa adesua no nhyehyɛ so. Me dɔfo sɛ woreyɛ bi a turmeric no nti ɛyɛ a na wahyɛ gloves, nea yɛuse wɔ gyaade no wɔ bi a na wode ahyɛ wo nsa. Ne sɛ nti ne sɛ turmeric no Onyame ahyɛ da ahyɛ no suudii. Nti me hyɛ aseɛ no mede nsuo guu blender no mu ɛna mede carrot ɛkaa ho. Na mempɛ sɛ mɛdi kan ayam turmeric no Esiane sɛ wɔ m'adwene mu no na migye di sɛ midi kan yam a, ɛbɛde Scala blender no. Nanso sɛnea mebɔɔ me ho mmɔden faeɛ biara no, ɛwee aseɛ. Ná kala no abɛdi blender no mu. Enti turmeric ne carrot no, ɛno na mayam no fekɔfekɔ a mahwie agu bowl mu no. Me dɔfo, sɛdeɛ wo blender no teɛ biara no, ɛyɛ a wobɔ wo ho mmɔden sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo nkɔ mu pii. Wɔ berɛ a meyam ɛfa a ɛdi kan no a mehuu sɛ blender no ahyɛ aseɛ reyɛ kɔkɔɔ no, Afei mesi saguo mu biara biara, kɔsii sɛ meyam atosodeɛ no nyinaa wieeɛ. Me dɔfo Wadaroma, ɛyɛ a gye berɛ kɔ description area hɔ na kɔhwɛ ahoɔdennuro a ɛwɔ atosodeɛ ahodoɔ a mefaeɛ no mu. Ɛsiane sɛ mentaa nni garlic bebree nti no, na menni garlic wɔ fie. Sɛ w'ani gye garlic ho a, wobɛtumi de bi afra. Na hyɛ no nso sɛ ada foforɔ a mɛyɛ bi no, mede garlic kakraa bi bɛfra. Afei mɛka ne nyinaa anom na matete agu konko mu. Ahyɛseɛ no, na ɛha me sɛ blender no ɛmu ayɛ sei. Nanso ɛberɛ rekɔ n'anim no a me use, mehohoro mu no, ne nyinaa afiri mu. Enti sɛ wompɛ suahunu wei na wɔ turmeric powder no a, saa na Rosie Natural kyerɛɛ me. Wobɛtumi asa powder no bi de afra wɔ berɛ a woablende deɛ aka no nyinaa no. Mewie no sei a, Mɛbuebue ne nyinaa nso na mede agu deep freezer mu na mayi baako pɛ akɔhyɛ fridge mu nti ɛresa no na metwe kɔ fridge mu mmaako mmaako. Me nuanom mmaa, seesei ara deɛ Onyame adaworo ma saa atosodeɛ yi ne nyinaa wɔ yɛn adwaman ahodoɔ so. Nti obroni bɛka yɛmfa saa advantage yi na yɛn ara yɛnyɛ nneɛma a yɛne y'abusua di efisɛ nothing beats home made. Megye di yie sɛ ɛnɛ adesua no w'ani agye ho. Nti me dɔfo kosi sɛ wobɛte me nka biom no nea mesrɛ wo ara ne sɛ hwɛ wo ho so yie efisɛ wo ho hia me. Na mesrɛ Ɔbɔadeɛ no nso sɛ ɔnte n'anim.